बैठो ने बैठो ने पहिले बैठो ने हाँ बोल आम बड़ी नीक छै बुझलियै केहन नीक कनक किलो दै छियै किलो नहि बेचै बेचै छियै मतलब गोटा के सौ रुपया एगो के सौ रुपया लै एकटा के छियै सौ रुपया धान तऽ बड़ी बड़ी बढ़िया बड़ी नीक ई आम यऽ लिअ ने नहि ठकेबै ई आम जे खा लेबै ने तऽ काल्हि फेरो एबै लै लए। ए सौ रुपया गोटा दै छियै ओते महगे अहाँके सए रुपये गोटा नहि भेल महग ए कते महग भेलै नहि भेल अने सुनू ने सए रुपये गोटा लए तऽ जाउ हँ। अहाँ जे छै फेर काल्हि खुना अयबै अहाँके सबसँ सस्ता आम दै छी। भए गेल तऽ लाबू तऽ हमरा तऽ पैसे तैसे नहि आके देबो उधारी ना उधारी केना के देब यौ? ए, तऽ लिअ तऽ छोड़ि दियौ तऽ ले जाइ छी बड़ी बढ़िआँ तोरा ओहो हैंडसमे छै ओहो हैंडसमे छै बाप रे। पैसा जेबीमे लए कऽ अयबे ने करै छै आम की नहि ले आबै छै

सौ रुपया गोटा एक टाका सौ रुपया एकटा झामू लाल से दू टका लेबै यौ हम एहिठिना आम बेचै छियै कि हम हमहूँ बुझै छियै तऽ लऽ ने कनि कनि झाम लाल खातिर कनि कम करू ने तब ने कनि घरो तऽ लिअ ने लेबै ने एकठिना अहूँके आम बड़ बड़ डबल यऽ यौ तऽ आम बेचै छै तऽ आम डबल नहि छै तऽ कथी रहत हत नहि छै ने वही देखै तऽ छियै? अहाँके हम क्वेश्चन से कर रहल छी अच्छा केना केना दै छै कहू सौ रुपया गोटा सौ रुपया सौ रुपये गोटा सौ रुपया गोटा डिस्काउंट नहि होतै हमरा ओहिमे नहि होइ छै भाभी के छी कहू तऽ कथी? अहाँ एते सुंदर छियै तऽ अहाँ अपनो दाम एही में जुड़ल छियै यौ आम बेचे छै आम लिअ हमर दाम नहि आम मे जाइ छै आम के दाम छै से बा। सौ रुपैया अरे वाह ई आइ आम तऽ- अखन भर रात हम कतौ नहि आयल छै एकर मतलब भाभी के आम में तऽ कुछ मिठास तऽ होतै ले दन अहाँ खेबै ने तऽ काल्हि सही फेर ने? एबै हँ लोग देखै छै काल्हि कते बार आबै छै अहाँके आम खा के लू पाँच सौ का देखू झामरा के कते टका छै लिअ ले जा है ना? झोड़ा ले जाउ। कैसे दै छी दैए तू एना एते उएह लए देबै हँ, कटोरिया मे लए लए देबै। देबै, ओहिमे लए जाउ एहिमे ओहिमे लए लू जेना देबै ओनाहिते ले जेबै लू भाभी हमर सबसे प्यारा यार, ओकर आम भाभिया। बड़ी प्यारा देखी चाम केहन नीक छै देखी चाह भाभी के बात कहू कहू ने जे कहू आम देख के अहाँ के आम बड़ी बड़ी डबल या यौ आम आम के बात करू आम देखै छी केहन नीक छै वही द आहे के देख के हम आम ले लू अहाँ के ले जाउ जाउ ने आम हाँ। खेबै ने हाँ। सब भाभी के याद यऽ अच्छा लू धन्यवाद भाभी लोग बाप रे बाप कोन गहैत चलल रहै कतऽसँ गहैत छै कोन कोन गप करे हमरा तऽ खाहे नहि लगै हमरा तऽ आम बेचैके छलै आम दए देलियै पैसा लए लेलियै जाइ छै भरि दिना रौदामे बैठल बैठल मगर एहन गहैत एलै गाम देखियै